Tista' temmen jekk xi ħadd jgħidlek li hemm battalja inviżibbli, aktar intensa minn kwalunkwe kunflitt uman, li tiddeċiedi d-destin tad-dinja kull mument? Ftit jafu, imma fid-dellijiet tal-istorja u tal-fidi, arkanġli u demonji qed jiġġieldu gwerra lil hinn mill-għarfien tagħna. Skopri kif Mikiel, gwerrier ċelestjali b'poteri mhux immaġinabbli, jiddefendi l-umanità f'konfronti li jisfidaw il-loġika. U l-iktar ħaġa sorprendenti, L-eżitu ta' din il-gwerra jista' jkun aktar viċin milli nimmaġinaw, iġib rivelazzjonijiet li jbiddlu l-mod kif tara d-dinja. Ibqa' magħna u esplora l-misteri li jgħaqqdu l-passat, il-preżent u l-futur f'narrattiva li twiegħed mhux biss li tinforma, iżda li tittrasforma. Int lest biex tespandi moħħok? Fir-rekords Bibliki, it-titlu ta' arkanġlu jingħata biss lil anġlu wieħed, u jagħmlu l-iktar distint fost il-kreaturi ċelestjali kollha. Dan l-arkanġlu hu Mikiel, li ismu jagħmel il-mistoqsija, Min hu bħal Alla? Waħda mit-tliet missjonijiet prinċipali tiegħu tinkludi li jipproteġi l-ġisem ta' Mos. Mikiel probabbilment huwa l-iktar anġlu magħruf imsemmi fil-Bibbja. Nafu li hu arkanġlu, imma x'tifhem eżattament din il-pożizzjoni għalih? X'fejn hu għamel? X'inhuma r-responsabbiltajiet tiegħu? U kif jinserixxi ruħu fost l-eżerċiti ċelestjali miġbura minn Alla? Alla għażel li jżommna parzjalment fid-dlam dwar l-avvenimenti li ġraw qabel il-mewt ta' Moss. U ħalla lil Moss jara l-art imwiegħda, għalkemm kien jaf li Mos ma setax jidħol fiha. Mit-tarf tal-Muntanja Nebo, parti mill-katina muntanjuża Pisga, Mos ħares lejn l-Art Imwiegħda. Dan il-quċċata tinsab fir-reġjun li llum nafuha bħala l-Ġordan moderna. Mos ġie mċaħħad milli jidħol fl-Art Imwiegħda minħabba d-diżubbidjenza tiegħu lejn Alla. Ġuda disa' jirrakkonta episodju fejn Mikil, l-arkanġlu, affaċċja lix-Xitan fi disputa għall-ġisem ta' Mos. Skont Ġuda, Mikiel rebaħ f'din il-konflitt billi sejjaħ l-awtorità tal-Mulej, u qal, Il-Mulej iċanfar lilek, bħala tweġiba għall-avversarju. Madankollu, mhuwiex ċar għaliex Mikiel kellu jiġġieled max-xitan għall-ġisem ta' Mos. Xi wħud jemmnu li x-xitan kellu l-intenzjoni li juża l-ġisem ta' Mos bħala oġġett ta' qima, fil-għan li jittanta lil Israel lejn l-idolatija. It-tieni missjoni tal-Arkanġlu Mikiel kienet li jaffaċċja lill-Prinċep tal-Persja. Dan il-karattru enigmatiċi hu msemmija biss fil-Kapitlu għaxra tal-Ktieb ta' Danjel, sezzjoni li hija għolja apokalittika u għalhekk parzjalment simbolika. Il-Prinċep tal-Persja probabbilment jirrappreżenta entità spiritwali malinna li kienet tħaddem influwenza fuq il-Persja antika. Il-profeta Danjel kellu viżjoni inkwetanti ta' gwerra kbira. B'risposta, daħal f'perjodu ta' ta' ta' tliet ġimgħat ta' luttu, sawm u talb. B'risposta għat-talb ta' Danjel, Alla bagħat messaġġier ċelestjali biex jiċċara l-viżjoni. Fil-kapitlu għaxra, versi għaxra sa erbatax-il tal-ktieb ta' Danjel, naqraw, Mbagħad, id-daqq bdiet miegħi u għamlitni nitriegħed fuq irkopptejja u l-pali tal-idejja. U qalli, O Danjel, raġel għażiż ħafna, ifhem il-kliem li ngħidlek u qum, għax int attent għalija. Kif qalli dan il-kliem, jien qomt, għalkemm kont għadni mitliegħed. U qalli, La tibżax, Danjel, għax minn l-ewwel ġurnata li qiegħdet moħħok biex tifhem u tewżin ruħek quddiem Alla tiegħek, il-kliem tiegħek intlehmu, u jien ġejt minħabba fihom. Imma l-prinċep tar-renju tal-Persja waqqafni għal wieħed u għoxrin ġurnata, Imbagħad Mikiel, wieħed mill-primi prinċijiet, ġie biex jgħinni, u jien bqajt hemm għal slaten tal-Persja. Issa, ġejt biex nuri lilek x'se jiġri lin-nies tiegħek fl-aħħar jiem, għax il-viżjoni tirreferi għal żmien futur. Dan ir-rakkont jiżvela viżjoni ta' gwerra fir-renju spiritwali. Daniel talab u sawa mal tliet ġimgħat, u anġlu ġie mibgħut mill-ewwel ġurnata b'risposta għat-talb tiegħu. Madankollu, il-wasla tal-anġlu ġiet imdewma minn entità magħrufa bħala l-prinċep tar-reġjun tal-Persja, li oppona lilu għal dawk it-28 ġurnata kollha li Danjel kien qed jittallab u jsawwam. Dan il-prinċep tal-Persja, entità demonika, kien tant qawwi li Mikiel, wieħed mill-primi prinċpijiet, kellu jiġi msejjaħ biex jgħinu. F'Ġuda 9, nitgħallmu li Mikiel huwa arkanġlu. Grazzi għas-saħħa tiegħu, l-anġlu rnexxielu jasal sa Danjel. Anġlu jiċċara kif l-aħħar jiem tal-poplu Lhudi se jinkixfu fil-viżjoni finali ta' Danjel. Mikiel, il-prinċep il-kbir li jipproteġi l-poplu tiegħek, se jqum f'dak iż-żmien. L-anġlu jirreferi wkoll għal Mikiel bħala l-prinċep ta' Danjel. Il-Bibbja ma tispjegax eżattament x'ifisser il-protezzjoni, Imma hu evidenti li Mikiel għandu responsabbiltajiet speċjali fir-rigward ta' Israel. Fir-rwol tiegħu bħala gwerrier, Mikiel għandu impenn partikolari lejn Israel. F'Danjel għaxra waħda u għoxrin u tnax il waħda, hu msemmija bħala l-prinċep ta' din in-nazzjon. Nemmen li, meta naqraw kemm l-istorja antika kif ukoll moderna, nistgħu ninnutaw l-azzjoni ta' Mikiel fid-difiża ta' Israel. Għalkemm għandu qawwa kbira, Mikiel jibqa' kompletament submessi lejn il-Mulej. Ġuda 1:9 juri d-dipendenza tiegħu fuq il-qawwa tal-Mulej. L-anġli ġusti għandhom ġerarkija u jissottomettu lil awtorità. Meta nikkunsidraw is-saħħa tal-arkanġlu Mikiel, is-sottomissjoni tiegħu lejn Alla hija aktar notevoli. It-terminu arkanġlu jfisser anġlu tal-ogħla ġerarkija. Il-maġġoranza tal-anġli fil-Bibbja huma ritrattati bħala messaġġiera, imma Mikiel huwa deskritt bħala gwerrier, jiffaċċja spiriti malinni u prinċpijiet f'tliet kotba. Minkejja t-tħassib u d-dgħjufija tiegħu, l-anġlu ssaħħaħ lil Danjel biex jirċievi r-rivelazzjoni li ssegwi fil-kapitli ħdax-il u tnax-il. Kien hemm aktar kunflitti angeliċi li kellhom jiġu. L-anġlu kellu jerġa' lura immedjatament biex jiġġieled kontra l-prinċep tal-Persja. Wara, hu informa lil Danjel li l-prinċep tal-Greċja kien fi triqtu. Dan jissuġġerixxi li d-demonji ta' Satana huma f'kunflitt kostanti mar-Renju ta' Alla u l-qaddejja tiegħu. Huwa essenzjali li nkunu ppreparati biex niġġieldu fir-renju spiritwali, fejn il-battalja mhix viżibbli. It-tielet missjoni tal-arkanġlu tinvolvi l-gwerra fis-sema. Battalja ċelestjali tiddispjega, B'Rikiel u l-anġli tiegħu fuq naħa waħda u d-dragun u l-anġli tiegħu fuq in-naħa l-oħra. Dan iseħħ fin-nofs tat-tribulazzjoni, kif żvelat f'Apokalissi kap. Tnax il-versi seba' sa disgħa, U kien hemm gwerra fis-sema, Mikiel u l-anġli tiegħu kienu qed jiġġieldu kontra d-dragun, u d-dragun u l-anġli tiegħu kienu qed jiġġieldu, imma ma pprevajlux, u ma sabux iżjed post fis-sema. U kien miżul il-bir dragun, is-serp qadim, imsejjaħ ix-Xitan u Satana, li jqarrqu lid-dinja kollha, hu kien miżul fuq l-art, u l-anġli tiegħu kienu miżul magħhom. It-telfa tad-dragun kienet tant kompluta li hu tilef il-pożizzjoni tiegħu u, flimkien mas-segwaċi tiegħu, kien miżul fl-art imma dan kollu, dan mhux id-destin finali tiegħu. Għalkemm is-smewwiet jifirħu bil-parti tad-dragun, Dan jirrappreżenta aħbarijiet ħżiena għall-art u l-baħar. Ix-Xitan jaf li ż-żmien tiegħu hu qasir, u hu determinat li jferrex ir-rabja tiegħu kemm jista'. Bħalissa, Satana mhux fl-infern, għalkemm ċertament hu mmirat għalih. Mikiel u l-forzi ċelestjali għelbu lid-dragun, Satana, li hu miżul fl-art, hemmhekk, irrabjat, Satana se jiġġieled gwerra kontra dawk li jobdu l-kmandamenti ta' Alla u jżommu t-testimonjanza tagħhom dwar Ġes. Apokalissi tnax-il sbatax-il jgħid, Imbagħad id-dragun irrabjat kontra l-mara, u mar jagħmel gwerra mal-bqija tal-ġejjieni tagħha, dawk li jżommu l-kmandamenti ta' Alla, u għandhom it-testimonjanza ta' ta' Ġes Kristu.